Editorial don reply again na her message na I dey watch now. Last night before I go my sister Amy Delicious Amy channel where she dey do live stream, I never watch editorial video. I just watch UK video when she drop then I react to it. I'm a mom of two, my children just come back from school that time so then I need to baff them, I need to prepare food for them no be say I dey. If you wan really know I get family channel too. I don talk how when time when my children take dey close for school. That particular time I dey busy, I wan cook, I wan cook evening food for my children. I just watch only UK uh, video. I see uh, editorial, but I leave editorial first. I watch UK own because I know say na re- eh, cry when editorial cry, na UK dey respond to. Then I need to pause editorial to watch UK. I never even watch KZ. that one, the video dey come up. I'll drop the video. because dem ask me question uh, yesterday and I reply for live stream and I go explain am well for my channel. Yes, my people, uh, our sister editorial, she don't reply, she don't finally come outside about her help, about joy when it come outside. My beautiful sister Joy, I don't get anything against you. Only what I know they like if human being do to any human being in this earth. So you want try to climb That person you meet for that up, you wan try bring her down so that make you dey that position. I no dey like human be like that. If you wan climb, you can use that person climb with style without you no bring her down. I like people like that. You know, when this joy actually come out, come out for this uh, street, talk about uh, editorial, it might do me like this, she come dey cry. I look her. I say, why now? Because me personal, I watch them. I dey watch editorial, I no dey drop comment all the time. I watch when um the children come dey say dem go mix her. If you wan see the video, I maybe I fit put the video for here if I dey add um accept am because I no know why YouTube if I wan put the same video maybe video similar to the video YouTube dey reject am. If you go my first video of joy Una fit go watch am make una see wetin I talk. I no ever agree, I was thinking ah abi na person dey behind the thing wey push the girl come outside abi this girl just dey say ah this is my opportunity to shine eh eh peace so dey reign let me just still shine abi na somebody just tell am say you no see wetin e dey happen abeg go go go do video so that you can use am blow Editorial na na big youtuber all of us know say Editorial na big youtuber True true the joy no dey use editorial come take dey um um climb comment was coming out if dem no see um edi um joy editorial we go a lot a lot a lot that is editorial no matter wetin you do on this earth you must get hate you must get lover you must get the one wey no just fit to send you you must get the one wey go send you you go dey know your matter na so this world be everybody can like you editorial go get love e go get hate e go get you know those people wey dem no send her dem go rush go that person house go dey see wetin editorial do i see that i carry my sister say na so this world be why now me person na naija daughter esther family tv i was asking myself why now this girl come no be today you come out for comot for editorial house e don tell you comot for editorial house my end my head was a little bit

I come dey say why she delete am, you know that one na still that that one everybody get their own for body, I no dey join everybody, I no dey join anybody, I just dey talk how me feel because na the niche of this my channel, I no dey look anybody face, I no dey talk say ah let me talk because you go know me no, as far say matter dey straight how me think am na so I go take bring am come outside. I was shocked last night when I dey listen to editorial video, I believe say na im you go you go first play before una watch my own, When editorial say the girl don call this the same Joy, she don call person wey dey close to her say na one of the reactor. Me, I no get person contact. Na video wey I see for street na I dey react to. Say dey communicate with no why? As far sey me and you we no get any communication before the matter burst out, why I go come go dey dey trigger things? No. I was shocked. I I say dis thing, I really think about it sey e no be dis girl eye. I never know whether na truth or whether no be truth till joy come out. Dis matter, e no, e no, infact, as e dey talk am na so e dey stretch. As e dey talk am na so e dey stretch. He say if joy come, joy wan talk because person wey maltreat you, you no hope say you wan go back to him house. Many of us don stay with people, person, there is some people when you go say lie you will never ever go back. If editorial she dey read dey maltreat them that girl for no say she wan go back. Okay if the joy my sister if you meet this my video You don be adult, I still know say you still dey grow up. No you you you dey how whether na desperate to make it or you wan go back to school, maybe dem fit brainwash you say ah you no know say you fit make am, you come dey use am dey go school. Ah my sister, I no know what wetin I go tell you. I know say you are still growing. You for no take that decision. You can still make am without you no break. For you to even say if na me, I be editorial house help, her her her first her former um house um help if you even talk that one when this girl matter dey even dey rain i get wetin i go talk o hmm i get wetin i you know people go dey subscribe to you because editorial people wey no too send am they go come they wan lis ten to that thing you can use dey monetize your channel without you no even say anything Then na there go come dey ask you this girl um make we leave am she don make we leave am na still my sister you don already monetize your channel um you go just dey bring story than for that person to cook you you just fall I no know be the person first let's wait make we hear from you and make the person still come out if you be any body wey dey react you contact this girl please try to come out and clear the hair na im be that one my beautiful sister also editorial and uh, eh, UK UK I still watch your video just now when you talk about editorial dey build house congratulations to you that is the good news we love to hear yes that is the good news we love to hear because I no fit make a separate video because almost wetin you talk for your first video now you still talk let this matter end let this matter end okay na wetin i go still try to talk editorial say she no dey maltreat person you know where you for good another person for you go feel from there bad where you for bad another person for feel there for good na so me dey look am editorial feel good to people when dey stay with am because wetin e suffer e no wan make people person suffer am editorial fit need people around her because she no fit stay lowly that kind people still dey e fit still dey without e go dey maltreat people but she enter go go now e prove am to us say she no maltreat anybody say if e make pot of soup she dey share am and we dey all, all, all of us dey see how editorial take dey cook she dey really dey cook for me i still believe am for that one say editorial no fit use hungry take big person and joy when editorial tell am say why you go use my husband plate take eat Joy no ever deny that part say editorial collect the food no use my husband plate take eat na im be that one hey editorial your own dey your body o a husband plate na my papa time na my papa e get your plate e get your spoon dey get my papa cup dey get but now my oga no even send and you still talk about chair you say you no dey gree make person lie down for your chair wetin you buy the chair for editorial hey your own dey your body o wetin you buy the chair for You buy the chair for fancy. You say na your house. Yes, ah, my sister, na your real house. Now wait till you want, you know. Lie down for the lie down for chair, not really good. But for me, I not send. I love everybody. Free, free. What of you come to Europe? You see person in this street because I know many people just lie down for this my chair. Person not see place sleep. and you see that person or your oga come carry am come and una room don dey occupy everywhere don dey occupy you no lie down for that your chair hey my sister mm na wetin as you talk you say you are a mother of your heart my sister i no follow you drag na wetin you want your heart to be na e go be na this one i get to talk my beautiful people i thank god say editorial don clear the hair make this matter end uk video wey you drop this morning i don watch am as you say you still dey claim say na your sister and your eh, mama stay your mama house dem be sister As una dey dig this thing dey come outside na so more go dey come out please let end it if una still bring am come out me Estelle naija daughter I go still sit down still talk my own because I don already start to dey talk put for this matter and that is the niche of this my channel okay I still happy as editorial talk am for me make dem let the matter die down. My people I don do this video before I see Joy um drop video say nobody tell her to do this video to come out to talk about editorial say editorial dey use police take dey threaten am me I no come know the one wey I wan believe o but I know say editorial fit go report to police station when um when she come outside to blast editorial you understand when she come out to talk about editorial but editorial see say she call person wey dey close to her I believe say editorial go dey smart reach say e go tell the person say call her back record am put am for recording me I dey wait dem o i don i dey wait dem but i go leave the girl video make una um watch am make una see who dey talk true or who dey talk lie because i don no be this matter i talk for here but i just try to silent this part then make i do voice over put my people na this one i get to talk social media talk everybody get their own for body i receive i see one comment wey he say She get sister like one person of there, no one measure am, you know. Nobody, all fingers are not equal. As you be, no be so your sister be, no be so your brother be. But ability to fit handle am, na we define and now we dey talk. We pray make this matter end. Those when they wait say make this matter end. If UK do normal video, make una dey watch. I believe say if una watch UK normal video, those saga go end. I believe if una watch editorial normal video, those saga go end. And if you be person when dey there, you dey clap say make this matter no end abeg withdraw make everybody let the they are still family as editorial take run comot for house o as in fact the, the, this one o nobody know wetin the girl see that one that this video i wan deliberate on am again also i will see una in my next video no forget to give me thumbs up subscribe if you never subscribe